Pennod 5, Gwasgwyn Hwrwl a festriodd dy arfaf gwaradyddus. Bachgen a adwaenir wrth ei waith, a'i pur a'i uniawn yw ei waith. Solomon. Bu a barchedig Mister Lloyd gystal â'i air. Cymardd ofal dyfal am iechyd cysur cyfforol yn gystal â diwylliant meddyliol ac hynod grefyddol ei wadd Hugh Hughes. ac roedd Hugh, yntau, yn addalu yn dda i'w festr am ei holl ofal a'i garedigrwydd trwy'r ffyddlondeb diwrney fel gwas a thrwy wneud y defnydd goreu o'i oriau segur i dywyllo ei feddwl. Yr oedd ei gynnydd anianyddol a meddyliol yn gyflym ac amlwg. Tyfodd yn laslanc, cryf, a gweithgar, ond yr oedd llawer o wahaniaeth rhwngddo ef a Llyfnau o'r un wedd ac yntau, yn gymaint ac fod traslodion blaenorol wedi dwysseddio llawer ar ei feddwl. Ei efrydiaethau noswyliol wedi gosod argraff o feddylgarwch ac uchafiaeth ar ei feddwl a'i ymadroddion, a'i ymlyniad diffuant wrth arferion crefyddol wedi ei nodi yn gwrthrych cellwair bechgyn anystoriol, a phach a hoffter pob crefyddwr a'i hedwannau. Yr oedd Mister Lloyd yn dal ychydig o dir, a daeth Hugh yn wir wasanaethgar iddo fel llafuriwr. Deimlai fod llafur yn fraint yn gystal ag yn ddyletswydd, ac nid yn wrthrych a thrais. Nid oedd ef fel llawer o'i gyfoedion a'i gydwladwyr yn ystyried bod yn llafuriwr yn un sarhad na chaethiwed. Na'th fod ei waith yn gorfod llaflurio am ein gynhaliad yn ddiraddiad o angenrheidrwydd, eithr teimlai fod llaflurio yn ffyddlon yn ei alluogi i fod yn ddefnyddiol i eraill yn gystal ag iddo ei hun. Anfoddio'n i ddisgyblu ei gymeriad ei hun, cyflawni diben bywyd a dwyn ymlaen amcanion ei greoldwr. Nid ydym yn meddwl fod yr ystyriaethau hyn wedi cael eu ffurfio yn rheolaidd yn gyfundredd drydedd a chaboledig gan Huw Hughes. Yr oedd yn rhy ieuanc i hynny, efallai, ond er hynny, yr oeddent yn gwreiddio yn ei feddwl, ac yn dylanwadu yn dergylaidd ar ei fyfyrdodau a'i feichiau. Buasai yn synnu eu hunain eu gweled yn ysgrifenedig y pryd hwnnw, ond buasai yn teimlo ar yr un pryd mai dyna eu syniadau ef. Byddai feddwl yn yr agwedd dymunol yma, a barhaodd i laferio dros ei restr a thros ei hun, gan gadw ei feddwl bob amser yn hyderus ar y dyfodiant. Byddai yn derbyn llythyr yn awr ac elwaith oddi wrth ei rieni, ac er nad oeddent hwy yn mynegi iddo ei holl helyntion, eto efe a demlai o ddarllen eu llythyrau, eu bod wedi cyfarfod ag unrhyw drollodion Er ei bod yn ceisio ei chael oddi wrtho ef, cafodd awgrymiad aneglur am dadfeiliad iechyd ei chwaer, Mari, a gofydiai yn ei galon nad oedd ef yn ddigon odyn i allu ei chadw hi ar rhyw o'r teulu yn awyrach Cymru. Un bachgen oedd eto, ac y mae cyflogau y cyfryw-lafiorwyr Cymreig yn fychan hyd yn nod pan lafioriantand y maestriaid gorau. Wedi bod yng ngwasaith i Mister Lloyd am dwy flynedd, daeth cyfnodiad drachefn ar ei amgylchiadau. Eglwys led dlawd oedd gan Mister Lloyd, ond roedd ei diwioldeb, ei weithgarwch, ei wybodaeth a'i dawn yn ei gyfaddau i gymryd ofal o wynllan llawer ehangach, lle y gallai wneud mwy o'i ôl ar y byd. ac ymhen dwy flynedd ar ôl dyfodiad Huw Hughes ato fel gwas, cafodd gynnig ar fugelaidd eglwys lawer mwy, mewn dref fawr, boblogaidd, lle y gallai weithredu ei holl arlloedd mewn maes digon i'w roddiadau uchaf. Credodd y gweinidog mai rhagluniaeth oedd yn nodi maes iddo fod yn fwy beunyddiol a phenderfynodd ymadael â Vaughan, a chan nad oedd ganddo waith mwyach i Huw Hughes, aeth at Mister Owen, plas uchaf, Amaethwr Benedigaeth cyfoethog, dylanwadol ac uchel ei gymeriad yn yr wlad, i ofyn iddo gymryd Huw yn was. Dywedodd Mister Owen ei fod ef wedi siarad gyda dyn arall ac wedi adael ei gyfarfod yn y ffair Pentymor i geisio ei gyflogi ac ychwanegodd, Os byddaf yn gweled y dyn hwnnw yn ateb fy dibend, ac yn rhesymol yn ei ofynion, a'i gymeriad yn dda, nid gallaf ei droi ymaith ar ôl siarad ag ef, ond os na fydd yn union wrth fy modd, mi a gyflogaf Huw. Gan hynny, gwell i chwi, Mister Cloyd, dywed wrtho am fy gyfarfod yn y ffair fawr.